Good evening again. Josia untie. Josia untie. Omera man pesi be mosini ochake gi ladies and gentlemen. Isewinjo kaka kuma Raila giri nitie moso gini Raila untie. Bwana nitie mos moko maka ng'ato mosi ting'e ni onge namna. Eh, Josi kaka Josia samosoga jiko bire ginene e mkutano. ni josiaya untie wantie bwana upong' kanyo kendo gineno uchalo kidi gi pod gi confirm ka untie but un maber an jirandu ka an asembo ndori eh, adwa penjou gimoro achiel kind asembo ndori gi siaya jomage mane okwongo bedo gi supermarket eh? Ndori koso Siaya? Jondori donge ne Ndori koso Siaya? Ne Siaya? Bwana koro wayware supermarket ng'ato wan ok wayawa yawa dhoudiwa kaka wang'iyogago pile eh? osiepa ka nitie ng'at mano kuchwanyowa e pinyni ma koduogo e pinyni tanya chwanyrogo marach en Adam

kidwa kendo nyako joma chuo kende nyako modhi skul kata ka en Sunday skul skul en skul chieng' moro nayudo nyaugunja jaugunja ere bwana nyaugunja cha notimona tim Atari Photoshop, Photoshop, Photoshop because of Photoshop. Migo e picha. Doga tero jaber photoshoot. Jaber oketo style, o- igo e picha, oketo style ma kol dole ni. Koro dakika matin sitimo lal. Ja picha wacho ni ritur matin wa, wa connect generator. Bedura beda kacha. Adhi abet. Adhi abet piny. Nyawo gunja bo bet ka. En ting'e no maintain ni. Awacho ni jaber, dong dong irit sitima eka ng'ilok sitan. Agonyo wiya bro wilu. Eh, adet adet nyawo gunja chieng' moro ka an e kibarua kibira kaka koth chwe ni. To ng'ato gona simu ni bwana neno jaodi chako ninde dho dho skul moro kanyo. Tadhi openjo jaber, inindo e dho skul na ni bwana koyo achama adhi adhi yoyo adhi yoyo mach. Tapenjo ni mach mane mane ndhi e dho skul? Ni dong' kacha nitie skul moto. Nitie marriage to nitie kukaa. Ka in e marriage, isewinjo kaka jopesa pimone ka nyathini openji ni mama, niyudru kanye gi baba? Mit! eh, ni bab, mama u nopuonjo UON an napuonjo Oxford to we met in airport eh, adoga nene nobe nyathi ma nyako maber wakanda ok ndege achiel Kenya Airways mit ma nyathi mor nyathi mor malich koro yude jo kibarua Nyathi odog openje ni mama ni yudi gi min gi kwongo nyier me. Hey! Mama baba u. Na dhi moto got rambugu. Adhi moto got rambugu to kuma na mode yena winjo ka ng'ato ywak ni ai. Ka dhi ta yudo ka ng'ato kudha chuoyo. Ka kudha chuoyo ta golo akola ne tiende. Kasekolone tiende to konya ting'o yien nyaka dala. Bang' wik achiel achako ng'ok. To mama nyathi penjo ni, "Eh, to mama ni ng'ok ang'o ni tuo? "Mm, Atuo kuno, ok in mane idhiro chiemo e ich ni mondo awuogi. Yeah. But nitie jokwath, jokwath mane iye ka awuoyo kodu. Jokwath gin ga news anchors. Kendo ka liel otimre kuma jo pesa nitie, jo pesa nitie. Nitie kaka inya wuoyo kuom pesa ma pesa tamre biro e ngimani forever. Iyudo ka jokwath moko nitie liel yo a Nairobi to chako nyiso ji ni mano wuode matiye Amerika. Kaka o describe pesa. Ng'e kaka ja pesa describe pesa. I have money. I have dough. I have cash. I have mola. Ma pesa mor ni yang'ane to onego bed ni wamedre kuome. lakini ngama onge pesa iwinjo ni mano wuode moa Amerika nigi pesa ka chwarni in iseneno chwarni ka nigi pesa ni nigi pesa machwako nyoyo nyoyo mikompea gi se pesa omera respect money respect money kata kumi kete pesa kaka waheshimiwa mobet kani iyudo ka ng'ato oketo pesa ka kowuotho to pasa pesa ni alufu Alufu mor, in ikawo pe alufu ikete mfuko, Kenyatta mbasini. Kenyatta ok mbasini. Eh? Iyudo ka pesa ikawo 1000 ipango go line idwa nyiewo go mutura. Bwana esimu mani. Idwa nyiewo go mutura dier ma jamutura onge change dwa wuotho gi mutura modhi kanye modhi kanye koduogo to koduogo koduogo alufu ni ok ayudo change. Ineno king'iyo pesa tineno ka Kenyatta suet. yeah. Koro ndalo moro jokuoge we ginene pasta hey, eh, adwa compare pasta gi jokuoge ma pasta kilemo we kierere mang'eny go straight to the point nyise nyise nyasaye ni nyasaye konya Tim kaka ne timo nyoro, mane kaka jopesago lemo. Nyoro nayudo mang'eny, do as you did yesterday. I got a lot. Kiwinjo a lot mano ng'eny. Iwinjo a lot en a lot. Tie ma pastors moko ma ng'ato dwa lemo ma kaka roho moko ka ni ng'ato dwa lemo matim ma ng'ato ywak ma Nyasaye penye ng'ani tatimo ne ang'o tamiye o breathe nono. Eh? Ndalo moro pasta moro ne lemo Kibira kacha. Ochako timo ni hi hi waneno kotimore oyiengni oyiengni oyiengni wacho ni roho maler ji koro pamo ma eh roho maler yawa pasta pasta kara pasta nosenyono live wire. Thank you so much. My name is Bernard Odier.